Hello big leaders. Hello everyone. Nasi ndikuda kuti ndi present kwamuri business richa ripo pakushandura upenyu hwako. Kana wakamboedza pese apa kumbochandura upenyu hwako nekuita ma business akasiyana siyana. Iri business randauya naro nhasi rauya kuti rizoshandura upenyu hwako Ukaona upenyu hwako hwaramba kushanduka nebusiness rino iri, chiziva kuti hauchashanduke futi, hauchachinje futi upenyu hwako. Saka ndoda kuti unyatsoteerera kubva kwekutanga kusvika kwekupedzisira, wosarudza kuti woita sei. E, ndiri kutaura kudaro inini ndiri mumwe wacho ndakutohwina, ndiri kutotambira mari dzaticha dzakawanda, mari dzinongouya hangu ndakagara. Saka ndichaprezenta, ndichatanga kutaura ine introduction yebusiness rine ndichakutaurai ka, ka story kakaita kuti ndizosimba kuti ndipinde mubusiness rakadai so saka mabig leaders uh, this is uh, where everyone is a leader and this is where you earn profit every day and uh, where you work at home where you work as a team where you share ideas where you where every very small money grows big where you invest the, for the future where you earn for life tati apa ndipo pekuti munhu wese ndileader munhu wese e, acha uchawina maprofits aunotambira every day ndipo pauchashanda uri kumba basa rauchashanda uri kumba covid ino yakuvharira pamba unongoshanda zvako mari dzichipinda uri pamba pano zvakare tichashanda seteam Pano zvakare tichasheya pfungwa dzedu zvatinofunga nemamwe mabhizinesi atinawo. Pano zvakare ukaisa mari yako diki diki uchaona kukura kwainoita. Ndipo pano pekuti e, uchange wakugadzirira upenyu hwako hwemangwana kana hwevana vako watanga tatadza kugadzira pange isu vamwe tanga tatotadza kugadzira upenyu hwevana asi nguva apa tazowana tapuwa mumwe mukana namwari wedu saka moteerera toenda pamberi Eh, business iri rinoshandisa mari inonzi b iyo yamaona pamusoro apo inonzi mabitcoins tichazokutaurai tichakuitirai imwe vhidhiyo inenge ichitaura chii chinombonzi bitcoin saka tichifambira mberi nenyaya ne yedu ndida kuti nditaure kanyaya kari panapa kakaita kuti kakandisimbisa maningi kuti ndizoita e, Would you rather have 1000 every day or one penny doubled every day for 31 days? E, pakanga paine mutambo wanga uripo. Mutambo uyu wakaitwa uyu vakomana vaikwikwidzana paya paya mumwe chete wavo ndopakawina. Awina paya ndopaakabvunzwa kuti kweiwe zvawahwina kudai e, mubairo wako toda kuti usarudze pamabhokisi achauya apo usarudze bhokisi raunoda saka kana wasarudza bhokisi iri mukati mebhokisi iri ndimo mune mubairo wako mukomana akasarudza bhokisi one raakasarudza mukati mebhokisi iri ndokubva aona muine kapepa kakanyorwa kunzi

Upuhwe cent ka cent ka pen kadiki ke mazuva ese kubva musi wa 1 kusvika ma 31 ka pen kaya kaya kachi double kwa every day kachitwa double every day zvikanzi sarudza chii chaungade mukomana sarudza asarudza tobva bva asarudza kuti aiwa ini ndaona kuti 1000 dollars ndoinga ndiitire ndopaakabva apo akanzwa zvakanaka

kuenderera mberi kusvika musi wa 31 wakwana pakakwana musi wa 31 akanga ane 31000 dollars saka hama yakakura kai 31000 dollars ukaipuwa izvino izvi watonanga kai upenyu hwako watoiti saka izvo zvakaita mukomana uyo apuwa 31000 dollars zvikazonzi orit tobva aratidzwa kanzi ko uyu kudai wangu asarudza kuti upuhwe 1 cent richidabulwa every day for 31 days zvaikumirira sei ndizvipi zvazviri nani kwauri tobva apuwa example zvikanzi tarisa one zvine kapeni kapeni kasenda kamuri kuona pekutanga apo kari ka one musi wechitwo wabva apuwa zero koma zero two musi wedia day three akapuwa zero koma zero four muday of four zero koma zero eight kusvika padia ten pazuva rechiteni anga apuwawo five dollars twelve cents

nyaya yekuti uchiona mukuzviona kuti munyatsoteedzera apo moitawo metsi dzacho makamboita metsi imimi vamwe muri maticha vamwe muri chii vamwe makadzidza kare muno munoziva metsi itai metsi dzenyu muone zvinoita kuti kapeni kadiki diki pa 31 days kakaburitsa 10 million dollars saka ndio business ratoda kuti mupinde muchaona muchapuhwa tumari tuduku duku asi tumari itoto mukaziva kutishandisa tuchakushandirai zvekukupai mari yakawanda kudaro saka iyo zvizvi zvinowanikwa ndakazviona kupi kwataifundawo kuchikoro uku kwanga kuine yainzi compound interest pandakazoita compound interest ndazoifunda kuti pe 0,01 e, cent rinogona kukura panguva diki diki kusvika 10000 dollars Ndakabva ndazoona kuti okay saka handimhanyirire kungotora kuti mari ihombe asi ndichatora kamari kadiki ndokashandisa zvakanaka eh saka ndakutanga pana pamanje kuti tiintroduce company yedu yatinoshandira inonzi pen petrol pay ndo company yatichashanda nayo saka panapa uchiteerera manje ndopatanga kushanduka upenyu hwako unzwisise chii chinomboitika papetrol pay tichange tichishanda sei PetronPay ikambani yekuAmerica. Kambani yakarejiswa kuAmerica iyi mugore ra2010 yarejiswa imomomo vanoita zvekutenga nekutengesa crude oil kana kuti maproducts eoil handi muri kuona zvakaita kuno kumozambique kuti kucabo delgado kwakawanikwa oil saka izvozvo izvi hakusi kugarikana nenyaya yeoil iyoyo kwakambwa kwauyawo masuruzhende vari kuda saka oil chinhu chinokosha zvikuru saka apa manapa haisi oil haingoitwe nemunhu wese wese kuti ungangonitore mazimotika wototsvaga motikari wakutotakurawo mupetro kubva kuna bhera kuenda kupi kupi aiwa oil inotoitwa nevanhu vane mari vanoinvesta saka kambani petrol pay yakazviona kuti aiwa isusu tinogonawo kuti tiite kuti varombo vasimukire ndobva vatora vatanga muna 2019 vakatanga kudesaida kuti aiwa ngatichipinda painternational level kuitira kuti varombo vaafrica nekwese kwese kuasia vatange kuishandisawo kuinvesta muoil zvadaro izvi petron pay eh, yakatanga kuita sei tongoti muchidimbu petron pay inoshanda necrude oil zvandava kutaura zviya zviyezvi saka zvocheta pacrude oil paya paya pamari dzenyu dzamuchainvesta ivo vanotora mari dziya vodzishandisa vodzisanganisa dzowanda vanotenga zvaka zvinhu zvaka vonotenga oil vachitengesa saka zvinozoitika ndezvekuti kana iwe mapa mari yese yaunenge waisa mukambani imo mumu iwewe haumirire chinhu ukangoisa mari pazuva iroro waakutotanga kutambira Ma, kubva pamusi wemande kusvika friday saturday nesunday makambani anenge akavharwa saka iweekend hazvishande saka kubva pamonday kusvika friday every day unenge uchitambira maprofits zvinoreva kuti mari yako yauchainvesta kunyange ukainvesta 100 eh, dollars unobva utopu ipapo inobva yatoita automaticamente eh, inobva yabara unopuhwa ya 300 percent yabara 300 percent saka tinoda kuti tione chinzi mari yabara 300 percent inenge yabara zvakaita sei saka patron pay ndichi eh, ndichipedzisa kudai ndoti patron pay iyi eh, inotengesa ma, ma yakadimbura dimbura mabarrel ari panonzi mabarrel mabarrel madrums madrums aya anotengeswa oil munenge mine oil munenge mine diesel palanguage pa yecommerce vanoati mabarrels saka mabarrels aya tichaona pamberi pamuchera kuti aka vakazovadimbura dimbura vakadimbura akaitwa zvidimbu zvidimbu zvinoita kutiwo vanhu varombo tikwanise kutenga kuinvestawo fange bhari ravo rekupedzisira ratichenge tichidhila naro ndiro ripamusoro rinenge riita 1999 ukatenga bhari iro riro pazuva kubvira monday kusvika friday unenge uchitambira 29 dollars 99 handiti pazuva zvinoreva kuti pazuva unenge uchitambira pa 2420 meticas saka vanoziva vanoshandisa madhora munongoziva chinonzi 29 dollars zvinoreva kuti pawiki unenge watambira mari pawiki unenge watambira about 11 700 meticas saka zvakada kuti unenge watambira about 2000 not 2000 man sorry about 200 dollars dzaunenge watambira pakupera kwe kwesvondo saka asi hatitangire mabharero aya anotangira ku25 dollars chaiko chaiko unongotsvaga kuti 25 dollars yakada kungoenzana ne2000 metcas ukangowana mari iyoyoyo 25 dollars yako iyoyo inotavarira mari sezvatambotaura zviya kuti kamari kadiki kauchange uchitambira asi ukakaita zvakanaka sezvatiri kuchitaurira uchaita mari yakakura eh, invest saka tada kuti vanhu uyai muinveste mupetrol pay mutambire 300 percent pamainvestment yenyu nekambani